Diolch yn fawr iawn, Dirprwy Lywydd. Mi hoffwn i ddiolch i bob un sydd wedi cyfrannu i'r ddadl y pnawn yma. Mi wna i ddiolch hefyd i ambell un sydd ddim wedi cael y cyfle yn y ddadl y pnawn yma i gael i safbwynt ar y cofnod. Na i enwi Jenny Rathbone, wrth gwrs, sy'n un oedd wedi arwyddo y cynnig hwn a sydd yma yn y siambr yn cefnogi 100 y cant yr cynnig sydd ger yn bron ni heddiw. Ga i ddiolch hefyd i'r Ysgrifennydd Cabinet am ei ymateb cadarnhaol i'r cais, i'r alwad benodol iawn sy'n cael ei gwneud uh, ganddo ni heddiw. Ond mae'n niolch chi yn benna i'r unigolion a'r teuluoedd hynny sydd wedi byw efo'r anghyfiawnder yma ers cymaint a theuluoedd rheini sydd wedi colli i bywydau. uh, ac am i herddas a'i dycnwch wrth bwyso arno ni uh, i sicrhau i bod nhw rwan gobeithio yn gallu cael cyfiawnder. All members today have told us about the real experiences of constituents, of friends, of family members uh, even,

Da ni'n i ofyn amdano fo y pnawn ma yn syml iawn iawn. Fel da ni wedi glywed, mi gafodd 283 o bobl yng Nghymru i heintio efo hepatitis C neu HIV ar ôl derbyn cynnyrch gwaed wedi heintio yn y 70au a'r 80au. Mae 70 o'r rheini wedi marw bellach. Mae henwa, unwaith eto, i'w gweld ar y sgriniau o gwmpas y Siambr yma. A tu ôl i bob enw, mae yna unigolyn nath orfod byw bywyd yn diodde' salwch a stigma, drwy ddim bai i hunan. A tu ôl i bob enw, mae yna deuluoedd sydd wedi gorfod galaru drwy ddim bai i hunain. Yn y grŵp trawsbleidiol ar waed wedi heintio, da ni wedi clywed disgrifiadau pwerus o brofiadau dioddefwyr a'u teuluoedd, nid yn unig symptomau meddygol ac effaith corfforol eu heintiau, ond hefyd yr effaith seicolegol arnyn nhw, a'u teuluoedd, a'u ffrindiau, am ragfarnau pobl tuag atyn nhw pan oedden nhw'n deud bod ganddyn nhw HIV neu hepatitis C, ac euogrwydd Rhai ohonyn nhw oedd wedi heintio gwŷr, gwragedd neu fabanod yn ddiarwybod. Oherwydd hynny, ffactorau fel hyn, mae llawer wedi dewis dioddef yn dawel, ond i ddwysáu y dioddefaint, Mae llywodraeth ar ôl llywodraeth hefyd wedi dewis aros yn dawel a gwrthod datgelu neu fynd at wraidd beth yn union aeth o'i le a pham. Mae dioddefwyr a'u teuluoedd yn haeddu cael gwybod ac maen nhw'n haeddu cael cyfiawnder. Un o ganlyniadau'r diffyg atebion, y diffyg canfyddiad o be aeth o'i le, ydy'r diffyg trawiadol, fel da ni wedi glywed y pnawn yma gan sawl aelod, yn y pecyn o iawndal sy'n cael ei dalu i ddioddefwyr a'r teuluoedd. Dydy'r galwadau yma heddiw am ymchwiliad ddim yn cymryd lle galwadau am well pecyn cymorth ariannol i ddioddefwyr. Dwi'n reit siŵr bod yr Ysgrifennydd Cabinet yn clywed hynny. Ac yn sicr ddyla ymchwiliad cyhoeddus llawn ddim fod yn ffordd i alluogi'r Llywodraeth i ohirio ymhellach gwneud setliad cyfiawn i'r bobl a effeithwyd. Wrth gwrs, dwi'n barod i gymryd Um, would you agree with me that what is needed is a full and effective public inquiry, similar to the one that Charles Hendry conducted into the tidal lagoon, not one that takes six years and come up

o gefnogaeth ariannol, am eu bod nhw'n credu fod gan Lywodraeth yr Alban gyfrifoldeb moesol i wneud hynny. Gadewch i ni yma hefyd gefnogi galwadau am ymchwiliad ond yn llawnach, fel cam tuag at roi'r gefnogaeth haeddiannol i ddioddefwyr yng Nghymru hefyd, yn ogystal â'u teuluoedd. Gadewch i fi ddyfynnu gan un o'n etholwyr i, sy a'i wraig Jennifer yn diodde' o Hepatitis C. Mi gafodd ei heintio yn y saithdegau.